mi byariwe mi bya tinxaka hinkwato ta swa le masin'wini and pass judgment and the love of god kutani mi sukela eku avanyisa loko lulama na rirhandzu ra xikwembu these ought ye to have done leswi a mi fanerile ku swi endla and not to leave the other undone ku nga ri ku sukela leswin'wana swi nga endliwanga college e ntlawa lowu a wu vitiwa ntlawa wa vafarisi a va ri vajuda a swi vuli ku ri ko va rixaka rin'wana a va ri vajuda mara a va vitiwa vafarisi hi mhaka ya tidyondzo ta vona ku fana ni namuntlha loko vanhu va vitiwa hi vito ra kereke ya vona va ku lavaya i vazalwana a ni masiku lawa um ku na vanhu lava vitiwaka vazalwana ku na van'wani va vitiwa vasiyoni masiyoni ku na van'wani lava va ku ba edrese um karhi va jikajika va bani xigubu va vitiwa evaapostola ma swi vona swa hi ndlela liya se a swi fana loko mehe ni ku mi ni khombo n'we vazalwana hi ku vukhume byo ma humesa mara a mi lulamanga amen se that's why vanhu lava a va vitiwa vafarisi vafarisi a swi nga fani loko um va vita rixaka ro karhi ku fana ni loko va ku um vachangani um vavhenda um vasuthu a swi nga fani na swona a a ko va ntlawa wowo luwa wa vukhongeri ni ripfumelo ro karhi na vo vasaduki a va ha ri vajuda a va ri majuda mara vo vitiwa masaduki hi mhaka ya tidyondzo ta voho leti a ti nga fambelani na bibele bibele ya nkarhi wowolowo a yi helela ka buku ya malakiya a yi helela hi nawu wa muxe shit. Amen. A ku ri swiphemu phemu phemu swikorolo swikorolo swikorolo. Se hosi Jesu u ri mina khombo n'we vafarisi. Vafarisi i vazalwana va nkarhi wa Jesu. Se vafarisi laha ku na tinxaka timbirhi ku na vafarisi ku na vasaduki. Vasaduki hi lava ya va nga pfumeriki leswaku ku na eh vutomi byin'wana endzhaku ka ku fa. munhu loko a file u tlhela a pfuka a hanya mara i vukhongeri kumbexana va pfumela ku resurrection yi ta va koho hi siku ra vakulu mara leswaku loko munhu a fa sweswi u ya tilweni a va nga pfumeli that's why ku na ku na tidyondzo ta ku tala masiku lawa ku na tikereke ta ku tala ta vusaduki mara a ta ha vitiwi vasaduki Ti vitiwa hi swin'wana. Mi kuma ku ri yi vitiwa hi vito rin'wana mara i mintlawantlawa yo karhi mara dyondzo leya ta Vasaduki ta ha ri kona ni tidyondzo ta Vafarisi ta ha ri mintlawa leya mimbirhi swipiriti leswa swimbirhi swa vuxisi swa ha ri kona. Vasaduki ni Vafarisi va ha ri kona namuntlha. Amen. Vazalwana i Vafarisi. Lavaya van'wanyani va tidyondzo leyi ta ku loko munhu a fa um a a ku na loyi a ya ku tilweni um u ta va a tumbele hala hansi ka misava. van'wana va ku e moya wa yena wu ta va wu tumbele matini lwandle van'wana va ku hayi u ta va nga ha hanyi u yimele siku ra makumu va ka jehovha witnesses va ku hawa ku ta pona 144000 ntsena hi vona ntsena va nga ta nghena tilweni ma swi vona se vanhu lava i mintlawa leyi mimbirhila loyi a nga pfumeriki leswaku loko munhu a hundza misaveni sweswi wa wa ya tilweni mpela a ku hayi um va va pfumela ku munhu u ta pfuka mara hayi ku ri loko u fa sweswi u ta va wa ha ri koho kun'wana misaveni etikweni rin'wanyana va pfumela ku loko wo fa sweswi u file u yimele siku ra makumu ra ku avanyisiwa kasi hosi jesu a nga ha nyiki xikombiso laha ka buku ya luka 16 a ku a ku ri na xifumi na xisiwana xifumi xi va xi lova hi nkarhi wa muxe xi ya tiheleni xiswona na xona xi lova hi nkarhi wa muxe xi ya etilweni xi ri na tatana abrahama hi loko xifumi xi hlamala xi ku ni le tihelweni kunene he xi ku wehe wehe lazaro wehe tatana abrahama kombela lazaro a ni nyiketa eswimatananyana laha ni nga koho ka vava ku na ndzilo ku na malangahi ni le ku tshweni ni omeriwile ni khomiwe hi minkolo a xi ri mananga wa tihele amen ku vula hosi jesu a hi kombisa leswi nga le matilweni kasi a hi yena hosi ya tihosi a byelaka lexiya xi nga vambiwa na yena ku yi va la tlhelo loko xi ku hosi a xi ri tlhelo leri a xi ri tlhelo ra xinene ra jesu a xi thayipa yini na a xi thayipa ku xi ta hundzuka dasa xi ri hala ka right hand side ya jesu lexin'wana xi hala ximatini xi thayipa vumbuti leyi a xi thayipa vunyipi a ni hosi jesu u ri e timbuti ni ta avanyisa vanhu ku kota timbuti ni tinyimpfu e, e timbuti swi ri hala ka ximasi e tinyimpfu hala ka xinene that's why lexi va va xi vambela hala ka xinene a ku ri xipiriti xa xo xa predestination a xi ri predestination na xoko xi nga hundzuki xi hume nhloko amen a xi ri predestinated mara a per xi trepekile xi ve e foolish virgin mara xi pone hi ti-last minute amen se ku na munhu wa ku mi kuma ku u predestinated mara a nga ri na mhaka ni swa xikwembu o hanya so a hanya so mara a swi tiva ku xikwembu xo xi kona a ku hayi ni nga si fa ni ta endla pulani ni ta hundzuka swi nge endleki mara wo ni dyanyana xidyonyana ku fikela next week endzaka next week ni ta hundzuka ni nga za ni fa karhi xin'we ri vata sathana xitsongotsongo a za a tikuma a file a fika phaseka kwini etiheleni mara lexiya xi ve na nkateko swinene xi tele ku va xi vamba because xipiriti lexi nga na xona xa predestination xi na emfungo wa maloku etimali endzeni ka xona vo tikuma va xi vambe hala xi evokweni ra xinene ra jesu ku komba leswaku xo rito xa ri pfumela xo kala mahanyelo ntsena mari rito ra xa swi va ku ntiyiso xo va mhaka ya ku i foolish virgin xi la a xi phose ku va foolish virgin amen mari hi mhaka ya ku um xi predestinated that's why laha xi hambana lexi nga xi nyikela moya xi kume grace se hosi jesu lo xi jika ku ri handza xi jika ni ta xi yimela loko se manje xi ri kusuhi ni ku fa and then loko gandzelo leriya ra xo ri humesiwa ri humesiwa gandzelo kakahle hi xo munhu wa ku sungula ku va a benefita ka gandzelo ra hosi jesu hinkwerhu nga sida hi benefita hi xoho xa ku sungula ku benefita same time xi namba xa nghena tilweni same time amen xi ri kwalaha ku a xi tshama xi hundzuka xi yiva ku dlaya jele a xi yiva ngopfu xi humesiwe jele xi tekiwa xi vambiwa swidyoho swa xo a swi tika ngopfu amen mara xi ku hosi me ntiyiso na wu tiva no no rivatiwa hi ku rhandza e eminambi ya misava ndzi twele vusiwana ndzi tsundzuke mfukano wa weho leya xin'wana xi n'wi rhuketela a xi nga protectment xi ku hayi phela xi nga tshembi ku ri loko xi heta ku fala a xi ta tikuma xi ri tikweni rin'wana karhi xi hanya xi fambafamba a xi nga tshembi lexiya a xi ri na xipiriti xa vusaduki amen xi nga phela va kova lava nga tshembeki vana va xikwembu a xikwembu xa ku xi kohi kunene mani mara xikwembu xa ku xi kota hi kunene mara xi kho xikwembu mara mara mihlako lowu ni yi twa mara ni ta va ni ri kun'wana ndhani a swi twisiseki phela ni ta va ni file hi mina ni ta va ni nga ha kona amen ku na vanhu lava nga tshembeki wo ka a nga tshembi wo va leswi a nga xiso a nga predestinated evito ra yena a ri kona ebukwini ya vutomi ene ku ze a nga tshembi i mhaka ya ku va a kala emoya wa vululami the spirit of judgment kumbe the spirit of justice the spirit of love amen and love leyi a vulavulaka yo vula ku rhandza ku lulama na loko bibele ku rhandza hosi xikwembu hi mbilu ya wena hinkwayo hi moya wa wena hinkwawo ni ku anakanya ka wena hinkwako ni hinkwaswo leswi nge ka wena xikwembu yini khasi Phepha ra Xikwembu i ku lulama hinkwako. I'm the way, the truth and the light. Xikwembu i ntiyiso, i rivoningo, i ndlela ya ku hanya. It's the only way to eternal life. Amen. Ku va munhu a qualify ku va a kota ku hanya hi laha ku nga heriki, u fanekele a rhandza vululami. Lexi va Bibele va nga hi tsalela xona, xo va xa ku hi guida. Kahlekahle n'wana wa Xikwembu a nga ni ti Bibele ku va a hundzuka. to be honest amen n'wana xikomba a nga ni ti bibele bibele ko va enawu lowu nga tsariwa hansi u tsaleriwe lava homboloka leswaku va a va yisiwa in black and white amen and then bibele number two i school master i mudyondzisi wa hina yi hi endla leswaku kota ku confirma leswaku leswi hi pfumelaka swona hi swoho swa right n'wana wa xikwembu loko a hlaya bibele swilo leswi a swi kumaka i swilo leswi nga endzeni ka yena before a yi hlaya loko a vona eku lulama ka xikwembu hinkwaku bibeleni a vona ku yesu n'wi ferile bibele a yi lavi leswaku hi dlaya vanhu bibele a yi lavi leswaku hi zondhana bibele yi lava vanhu va hanya hi rirhandzu phela bibele kahlekahle a va hembi lava nga pfumeriki lova ku i buku ya ku lulama ya ku endla leswaku va ni ku rhula misaveni va vulavula ntiyiso eka loyi a nga hlawuriwangiki leswaku a gandzela xikwembu yi n'wi endla leswaku a olova ku va ni ku rhulanyana ni lowo biha a hungutanyana vubihi bya yena phela bibele yi tsaleriwile va homboloka leswaku va ta kota ku va va nyikiwa nawu va kombisiwa leswaku va famba hi ndlela yo karhi lowo lulama a nga ni timatsalwa lowo lulama a nga ni tibibele se bibele loko hi hlaya hina vana va xikwembu hina hi nga lulama hikwalaho ka kreste hi hlayela leswaku eku lulama loku hi nga na koho endzeni ka hina hi nga na koho ha kreste eku lama loku hi nga hlawula kona kumbe rivoningo leri hi nga ri hlawula ematshan'wini ya xinyama hi kota ku swi vona hi swi verifya yi swi hi bela xitempe leswaku hi kota ku swi twisisa ni ku amukela eku lulama loku hi nga nyikiwa kona hi kreste hikuva loko bibele a yi nga ri kona a hi nga ta swi kota ku amukela ku lulama loko kreste a hi nyikeke kona hikuva a hi ta hleketa ku kumbexana ku lulama i vuphukuphuku kumbexana ku lulama ka hluphekisa kasi bibele yi hi endla leswaku hi swi tiva leswaku hina hi nga hlawula endlela ya ku lulama endlela ya ku lulama hi yona ndlela ya vutomi hi yena ndlela ya ku hanya ka ha ri hava yin'wana endlela ya ntiyiso ni vutomi amen tindlela na ntiyiso na vutomi hosi jesu ka ha ri hava yin'wanyana ndlela na ntiyiso na vutomi hi leswo lulama ntsena leswa kahle ntsena i justice i judgment justice hi leswi ya swaku loko munhu a yivele un'wanyana kutani a ya endhuneni kumbe eka magistrate va fika va avanyisa va languta loyi a nga yiva a ri na nandzu loyi a nga yiveriwa va va lerisa loyi a yiveke leswaku a tlherise leswi a nga swi yiva kumbe a swi hakela i justice loko ku pfumala justice leswaku a ku na vululama loko loyi a nga yiveriwa va kuma leswaku i xisiwana loyi a nga yiva u pfumile u yivele xisiwana embuti ya xona eka timbuti tinharhu lexi nga na tona ye u na thousand wa tin'wana timbuti laha ku nga ri na ku nga riki na vululama vululami muavanyisi u fika a yimelela xifumi a ku wehe xisiwana wehe a wu swi voni ku ri u xisiwana ni ndhawu ya ku va u veka timbuti ni thyanga ra timbuti a wu na tona hi nge n'wi tekeli mbuti loyi a ku yivela yona hi ku u na mathanga ya timbuti ku timbuti leti ta kota ku hlayiseka swantswa wo yixiwana futhi u nga vi ni timbuti hi namba hi teka ni timbuti letimbirhi ti nga sala hi nyiketa loyi a nga fuma a swi antswi u ya tirhela yehe kunene na u lava timbuti ta yini hi ku xiswa u vula leswaku timbuti tinharhu swi twini swantswa hi teka hi nyika xifumi hi ku a ku na ku lulama that's why mi vona laha misaveni e munhu wa ku va na mali loko mi ka nghena kerekeni va n'wi nyika na position hi one week nkarhi un'wana hi one month mari lembe ku va ri hela swi nga hlola ngopfu a nga swi kuma position ya vurhangeri loko o nghena a fumile a ri na yindlu ya kahle ni movha wa kahle na ntirho wa kahle hambiloko a nga tivi eku chumayela va ta za va n'wi chumayerisa hambiloko a nga tivi ku yimbelela va ta za va n'wi yimbelerisa hambiloko a nga koti nchumu eka leswi va n'wi vekaka ka swona leswaku a swi endla kwala ndlwini ya xikwembu va to n'wi phusha va n'wi fositela hi ku i xifumi loko ka ku nghena xisiwana va xi rivala na vito ra xona xi vutiwa every sunday kambe hi wena mani what's your name again eka mbe vito ri amen va xi rivala vito ra xona phela xi tekeriwe nhlokweni xisiwana that is lack of justice a ku na justice a ku na judgment mari vonani vafarisi vafarisi a va bible college vafarisi a va pfumela leswaku munhu wa fa a pfuka and then a ya tirhweni kambe a va nga fambi hi rito ri helela a va cincacinca swa ku tala va swi mikisa ni hina ti-tradition va ku loko wo dya swakudya u nga hlambanga mavoko u u khomile u thyakisiwile ku fana na vazalwana va masiku lawa va na swiyila swiyila leswi i swilo leswiya swa i xipiriti xa vuloyi lexiya xa khale xa vanhu va afrika xa ku loko wo ba matsana u ku i loko wa rhandzilo u nge teki nsati Eh, loko u kwanisela bodo ta fela hi nsati wa ha ri tsongo eh loko wo vona mhake dyana u vone noni loko wo vona leyi xa mhankhuti xa awu xi karhi xi rila kwala ndzhaku ka yindlu i noyi ku vaka cherisi kasi i nyanyana ya xikwembu xilo lexiya n'wana wa xikwembu a nga hanyi hi swiyila a swi kona phela bibeleni ku lava nga tsala leswaku loko wo vona leyi xa mhankhutu xi rila ndzhaku ka yindlu swi ri u vakacherile hi noyi mara vakreste va masiku lawa va khome etidyondzo ta vufarisi va teka egospele va yi mikisa na swigila va bonyetela rito ra xikwembu va mikisa ni vuloyi bya vona kwalaha ndzeni ka swona amen ku na van'wana va timangedyana va ni byela mangedyana amen va ku heyi va ri le kaya le he le le khongeriwaka koho le because le khreshe le vana va ya kona ku we timangedyana

amen leta mankhudu loko swo humelela va ri i noyi a yi noyi xinyenyana leta mangejani loko swi humelela va ri va loyi a yi va loyi ko va xinyenyana xo xinyanya xa ku nga ku kondlonyana mara a tlhele xinyanyana amen ko va e xifuwo xa xikwembu why homu yo va nga yi pumbi vuloyi hi ku ya tiva e huku yeke hi ku va dlaya vati amen loko humelela huku kwala hambiloko yo fika yi fela kwala karhi yi ta yi vabya yi fika yi fela kwala ndyangu vo khoma va tsema nkolono va sweka hi xipidi a va nge vuli va ku huku leyi ya valoyi yi ta la karhi yi vabya yi ta yi karhi yi ta la ndyangu la vo i loko xi xi wa hansi ku bhu va koka hi xipidi va kokela xitumbeni va hluvetela va dya ni matandza hinkwaswo hambiloko huku yo to fika yi endla yi yi tshikela matandza ndzhaka yindlo ya nga vona vo yiva matandza lawa va dya malokota leyi xa xikhova ku a xi dyiwi va ri xa loya va ri ku tsenoyi ku ve nyanyana ya xikwembu ku va ku a va dyi yi nkhova amen na lexi a ma nga dyanga loko xi humelela xa bebe va ri valoyi

imbabuli amen wailora mbabuli kwakuli kuna mimoya yo biha la wailore munhu wa ntima amen lava va fanele va fane va hleketa so na hi tiva ku loko u lore mulungu u lore babuli o oh, loko u lore mulungu a lorhangi babuli u lorha munhu munhu a lori munhu wa xikwembu loko u lorhe mulungu a wu lorhangi sathana ene a hi vaveni kumbe nkarhi rin'wana va ku i nyoka ya n'wamulamu va ku loko lorha en'wamulamu i nyoka ya le matini leyikulu loko lorha mulungu i swiyilayila i swipiriti swa tidyondzo ta vukhongeri bya hina vantima bya paganism vukhongeri bya vuloyi na vun'anga ni macomana vukhongeri bya ku khongela vanhu va ku fa vukhongeri bya ku khongela emirhi swihlahla swigodo evukhongeri bya sweswi swa timhamba swa ku phahla ni ku hlahluva hi sweswi swa xintima va swi teka va swi khunguluxa va swi suka va swi susa kwale mancomanini va ka va swi nghenisa endzeni ka denomination loko a khongela munhu a ku faya a wela hansi loko a vumbuluka ku thumbuthumbu thumbuka ku yinyoka va ku i spiritual devil wo xipa i spiritual devil wo xipa loko a wela hansi a ku thumbuthumbu hi va a ku nga ku nyoka va ku i spiritual devil wo xipa i ri devil wo xipa i makume ri devil wo xipa munhu lowa vanhu Se manje lwaho kubumbuluka la hansi a ku thumbu-thumbu nga ku nyoka, byi ta fika lebyo bya mafonyisa byi karhi byi ku tlhandleka mavoko byi vula xitori xa ndhevelo xi kotwa-kotwa byi axana ta ku loko vona ku i a ku thumbu-thumbu nga ku nyoka i xitori xa ndhevelo xipa amen ku na tisayini-sayini ta kona a va valo byela hi xikwembu mi nga xisiwi hi munhu vo vona munhu wa ku i va ku ri ndhevelo xipa xi dya munhu xi nwa tingati ta vanhu byatso xi ku i i ri ndhevelo xipa amen kasi i ti-spirit ta ti-deception going back again ka revelation 13 ka power ya xivandzana ku ya hi dyondzo ya hina ya sonto amen i matimba ni masingita ya xivandzana vanhu vo vumbuluxiwa ku endlaendliwa ku endleka swi swa hi ndlela liya vanhu va sungula ku tshemba leswaku e vayisa lava i vakreste i vatotiwa lava nga totiwa hi xikwembu va totiwile vanhu lava um um va swona va khongela lawawa wa va nga ri loko wa khongela wa hanya va va vulavula hi ku wa ntsena ku wa vanhu va wa ntsena swi lunghile na hi mfundhi swi hleketaka loko o wa swi ri u hanyile mara munhu yoluya a khongeleriwaka a wa u ta tlhela a vuya mundzuku a khongeleriwa u ta wa lembe hinkwako ni vanhu va swi kirema ku ri mhani i mani mani loko u khongeleriwa swi endleka a wa swi nga endleka nga ha wi ene na yehe wa swi tiva loko a ye wa swi tiva ku yeku weni ti axara va swi tiva n'wi axara va ri fine va tsotsoa nge he teka nga wini amen it's because u under that power ya spirit lexiya xa deception the enticing spirit na yehe u convinced leswaku under power ya xikwembu loko a ya ku halleluya halleluya a ri la ni mihloti halleluya mfundhisi ne ya sungula ba endlini khakhatha

loko a heta vulavula ku vasikima va yimetela va yimetela kasi i xipiriti i ti-enticing spirit yes power yo yi koho mara a hi power ya xikwembu leyi deceivaku vanhu molokwesima it's not a spirit of deception molokwesima u nge wisi munhu u nga n'wi horisi loko va a wise hi molokwesima a fanele a horile molokwesima a wu endli swa swi nga twakali amen molokwesima i xikwembu hi xivile loko u khongeleriwa u to hanya vavabyi amen a kona phela bibeleni laha ku nga va na apostola kumbe muprofeta na wun'we loyi a nga tshama a endla swiselelo swa vaphawa vaya a vumbuluxa vanhu kerekeni a swi kona swikereke ta le bibeleni a swi kona swo va tikerekeni ta vufarisi bya namuntlha hambi vafarisi lava khale a va nga endli leswaku khata hi ku vumbuluxa vanhu Hey man, va sweswi vafari va na power ya xivandlana. Hey man, va operate hi power ya xivandlana. Va pfumela ku ri Yesu i hosi, ene lava feke va pfuka, va pfumela. Vasaduka va pfumeli. Vasaduki va fambelana ni lava va lava va ka va nga pfumeli leswaku loko munhu a hundza misaveni u ya tilweni sweswi. i ti-denomination ta ku hambanahambana because ti-denomination ku na lava nga tshembeki leswaku ku na tilo kambe va tshemba leswaku laha misaveni hi ta tlhela hi vuya ku fana na va jehovha witness lava va welaka vasaduki i vasaduki va nkarhi wa sweswi ku na lava va ku tshemba leswaku u ta pfuka ku fana na vazalwana va tshemba leswaku u ta pfuka mara va hunduki ene va teke ti-culture ti-tradition vuloyi va mixa kwalaha ka swilo sweswiya swa xikwembu van'we van'we hi twe ku va khenda va ya le tin'angeni amen van'wanyana matimba lawa vo anointiwa hi sathana wa ehlisa ti-anointing letiya a nga va lo swi yelanga ngeni ni anointing u na yona phela sathana is an anointed angel sathana is an is a fallen angel amen u totiwile bibele yi ri xivandzana xi ta teka matimba xo hinkwawo edragona xi teka matimba hinkwawo xi nyika xivandzana xivandzana i mali vazalwana i denomination i ti-denomination amen loko xi teka e power liya xi va nyiketela va endletela masingita leswaku va ta endla yini va ta hambukisa misava na vohovina a va swi tivi leswaku va totiwe hi xivandzana that's where it becomes worse and terrible amen that's why loko n'wi chumayela ku va u n'wi khondzisa a swi nge olovi because na yena n'wini u tiva leswaku na nyiko ya xikwembu swa ku anointed wa swi tiva Christ, Christ means the anointed one. As we listen to Jesus and start with an account, find a message you last Sunday. Amen. That's why we eat the false Christ. Iba totiwa ba mabuna. Iba no ba mabuna lava nga totiwa. Va totiwa hi manxana, va totiwa hi xipatana. I anointing ya Satan. that's why vona loko va dlokile va ti exposa i anointing leyi va nga na yona yi endla leswaku a nge swi koti ku dloka xiketi xa vona va dlove i anointed first anointing a nge swi koti anointing endla leswaku a basiketa a koka xifikahela a ti languta xivukwini ku ya hi anointing ya yena yi endla ku ri a ti exposa a ti manya hinkwaswo ni suti swi humela handle i anointing u anointed that's why a va tani ni loko a ba makeup hinkwaswo a ti chuna hinkwaswo a tlha ti languta a tlha practice ku ri wa kholela njhani e vavanuna wa va swinyela njhani tihlo hinkwaswo njhani kwala xivukwini loko a huma is an anointed angel

amen a va sukele matawula ke loko va ri karhi va vumbuluka vanhu va tivonisa amen loko ve vo a va swi tivi ma swi vona ku ri va avanyisiwa kahle fe straight fe kahle va xi tiva xidyoho xa vona denomination ya xi tiva xidyoho xa yona amen na vo vafundhisi lava va swi tiva leswaku va hemba va lo tolovela mavunwa lawa so va tshikela ku humeka wona swa ni munhu wa ku hanya hi ku yiva loko mi n'wi cincisa ku yiva mi ku se u fanekele u ya ti tirhela hi mavoko ya wena mi ta va mi n'wi tikisela ngopfu swi ta n'wi tikela ngopfu amen u tolovele ku yiva se lavo vafundhisi lava va tolovele mavunwa ni ku hanya hi ku yiva there is no justice there is no mercy there is no love ma vona se va yisa lava vafarisi lava jesu laha a thaka va afarisi a nga ha thaki vasaduki u vulavula hi vafarisi straight n'we hi vafarisi evukhume bya tinxakanxaka hinkwaswo swa le maswin'wini hinkwaswo ematsavu hinkwawo swi vita mavito ya swona hala ka matewu wa swi vita u vita na vakhumini lava vulavula hi timinti na tiruwe va ri ni tinxakaxaka hinkwato ta matsavu ma humesa evukhumendlwini ya hosi a mi xothisi ma n'wi vona muzalwana muzalwana wa humesa minyikelo muzalwana u teka miyindlo ya yena a yi xavisa a nyika mfundhisi a fika a nyika kereke karhi va n'wi xisa hala tlhelo wa nyikela na tlangi muzalwana muzalwana movha wa xavisa a yisa mali ya koho kerekeni ni pension ya yena wa teka hinkwayo a sala hlupheka va nyika kerekeni loko se va n'wi xise kahle amen kambe a nga hundzuki mari minyikelo wa nyikela amen tikhomferense va famba vasava loko va ku na khomferense a nga sali vasavana va va na ti-activities ta ku tala va hlangana tindhawini ta ku hambanahambana va stadiyamu va fika va tala va bahuwa va yimbelela le ka thelevhixini va lo nthwi timali va humesa futhi u nga humesi mali ku fana na vona u humesa nsala nga ha ri na nchumu amen va nyikela ni vukhume va humesa kambe a va hundzuki va avanyisiwile tikereke letikulu ta ku saseka va aka kambe a va hundzuki va avanyisiwile va hleketa leswaku ku va va katekisiwe hi mali i sayini ya leswaku va amukeriwile emfun'weni wa xikwembu tin'wani timali vo yiva amen va hleketa leswaku i sayini ya leswaku va right na xikwembu amen i xipiriti xa vufarisi munhu wa koho wa ha dloka esimini ske wa ha dloka buruku ri n'wi manya ri n'wi exposa loko a famba patweni a nga languteki phela vavanuna mo ni byela swin'wana vamanana leswi vavanuna va nga ta ka va nga mi byeli vavanuna va ku tala n'wanuna wu endliwe hi xikwembu leswaku loko va languta n'wansati a nga dzoka ngati a navela ene a ma va na timoni loko va nga dzoki kahle u to navela u nge n'wi cinci ko va ku yehe o fanekele a languta tlhelo kumbe hansi a languta kun'wana loko o languta a langutetela swilo swi nga tshamiseka swi to onhaka amen loko ka wanuna a languta wansati a nga mbalanga kahle a nga naveli a wu nga ta va ni mindyangu amen na ha ta va nga tswariwanga amen se xikwembu xi lo endla tano se a swi kona leswaku va ri uholi u to languta vavasati vo ka va nga dyokanga a famba va languta a languta ndzi pornography uholi a swi endleki wa suka nitswalo ta xikwembu emoya lowo kwetsima u ta n'wi sukela na n'wansati xikombelo xi n'wi endla xi n'wi endle xi n'wi dizayina leswaku a kota ku attracta n'wanuna leswaku a ta kuma a kota a ta kuma vukati amen xi n'wi endle tani wansati amen a xi n'wi endlanga fani n'wanuna xi n'wi endle a va wansati se wansati loko a lota a tshake vavanuna hi madlokelo ya ku timanyamanya se wa onha n'wansati fa nga dloka kahle a nga ti expose na rhoko loko a yi dlokile yi nga n'wi manyi yi humesa emiri wa yena xisuti hinkwako loko u endla tani u le koswini a dloka ni maburuku swi n'wi manyetetela u le koswini amen i xidyoho hi ku loko va n'wi languta va n'wi languta va n'wi navela vavanuna amen a va nna fela a va hembela wa n'wana mbyana swi fana na mbyana n'wana wo ka nga tivi xikwembu wo fana na mbyana loko a languta n'wansati a nga dzokanga kahle wa langutisa hi kunene a navela hi kunene a oswana yena i n'wanuna wo ka nga tivi xikwembu amen wa ku tiva xikwembu a nga languti mathyaka swa n'wi nyenyeta u languta kule ku wa swi tiva leswaku i trepe ya sathana amen a va languti ku languta kule naswona vaswati va fanekele va tlhoka kahle mari vazalwana denomination yi le ku gandzeleni sathana denomination yi khome yi promota adultery na fornication eka denomination loko munhu o ya a tiyimisile leswaku u lava ku khongela xikwembu hi ntiyiso a hundzuka u ta fika a wa mapa kwalaha a ta kuma ku va oswa hinkwavo na mfundhisi wa ku wa oswa amen a kuma ku va va o oh, swi sweleswo a swi lavi xikwembu timbisa ntsena ku dyondza ku ri why amen i vazalwana swilo swi sweleswo swi swi oswa mugaya amen a va hundzuki mara mi nyikela va nyikela va khongela hi tindzimi va ku khakhandara vandara ndandara vandara va endla swi sweleswo e swi tsariwile bibeleni leswaku hi ta khongela hi tindzimi letintshwa kambe na yo nyuka ya tindzimi no ka ni nga khongeli yona vanhwini pfuka ni kote ku vonisisa ntiyiso leswaku bibele yi ri a swi pfuni nchumu no sungula kwala ka n'wini sungula ku vulavula hi tindzimi mari nayo leyi strong ngopfu ni nga khongela hi tona tarifela tindzimi loko vo khongeriwa hi tona amen va loko ndzi hwanda xikwembu xa mina vulavula na njo hi tindzimi amen

amen se bibele yi ri loko ku nga ri na loyi a nga ta interpreta tshamani hansi mi nga yima yimi laha mahlweni mi vulavula hi tindzimi kahle kahle a va nga bongeli hi tona a vo yima mahlweni va vulavula hi toho tindzimi masiku lava cincile se ku khongeriwa hi toho amen awa a ri nga ri xidyolo loko va khongela hi toho mara vo ti abuse ngopfu amen allright so vana va xikwembu um vazalwana i vafarisi va nkarhi wa sweswi kereke va nghena minyikelo va humesa vukhume va humesa timali ta ti-building fund hinkwato va humesa tanihi vafarisi lava va humesa tinxaka ta hinkwaswo swa le masin'wini hi ku a ku nga ri na ti-pension khale a ku nga ri ni ti-building fund khale a ku ya va ya rhwaletela tihunyi va fika va tinyikela kerekeni ni mapulanga ni timhandze ni mabyanyi hinkwaswo ni swipina va fika va foroma va nyiketa kerekeni amen hi ku mali a yi nga tirhisiwi a yi nga tirhisiwi a ku exchangiwa e swilo leswiya amen that's why va yitala va humesa tinxaka hinkwato ta vukholi mari justice a yi kona judgment a yi kona u yi veka kahle la u ri judgment la ka buku ya luka and pass over judgment a va koti ku avanyisa leswo biha leswo lulama that's why loko a dloke eburuku a timanyile u hleketa leswaku khongela xikwembu a dloke mini hleketa leswaku a nga xi khongela xikwembu loko a siye mavele handle u hleketa leswaku a nga xi khongela xikwembu katsa swi tano vo teka va tivosana va teka va tivosana va nga heli amen i xipiriti xa vufarisi lexi nga khoma etikerekeni ta vatsonga i deception va le ku xisiweni bibele yi ri va na khombo yi vulavula hi judgment va na khombo because hinkwaswo va endla swa ku swa kota swilo in the physical va swi kota ku loko yo humesa invitation rhambetela vazalwana hinkwavo nga kuma va phuxa phuxe xiyindlwana lexi xa hela hi nga ha koti ngaku hi nga ha ringaneli la va tata mara va tata va nga hambalangi problem ya koma swa phela i vawo va ta va nga mbalanga xin'we xi tata xi bee tight ya ku fika laha zinyana ka tolo xi ku xi khipa henhla xi ku tight xi ku xi khipa henhla loko xi kurhama xi ku e va butihe va nge tivi ku va languta kwihi heyi ma xin'we xa bambi ni siketi ya laha henhla ka matsolo loko xo wela hi foni xi nge swi koti ku kurhama xi yi teka se swi ta va swi nga tshamisekanga mfundhisi wa koho wa ta a be yini na eskin jean loko mi n'wi languta mfundhisi wa koho a be skin jean na thayi yi ku i a dlokenyanya la henhla a dlokela kikesbobolo loko mi ku yi swinengana leswi ndlubiyana leswi nga n'wansati mari n'wanuna amen mi twa mi basa amen mi twa basa ko um va n'wi vita hi first name loko i richard vito i basa richard i basa richard kumbe va n'wi nyike title ya kahle ku apostle richard karhi a nghena kwihi va n'wi khomela ni bibele u dyaka ku fana na vo vavasati lava swa ku i gay kumbe n'wana na mi nge swi tivi mi ta vona hi ring mi ku e mi languta n'wisati wa ko hi loyi mi n'wi kuma na ya ti bihile hi tsepeza amen i vutomi bya vufarisi e rito ra xikwembu a va na mhaka na rona ene rito ra xikwembu a va ri twisisi rito ra xikwembu va ri teka tanihi nawu phela eka nawu loko swilo swi nga tswariwanga constitution a mi nge swi endli phela muzalwana a nga ta fika a kawe a ku ni kombela va nga tsala straight kwala mibeleni lava nga kuburukuxi byona ni kombe kumbe a fika ku tata ni komba lava nga tsala leswaku mini skate xi dyona a ku kona phela ni kombe lava nga tsala leswaku mini skate i xi dyondza hluvula alright ni kombela va nga tsali leswaku ni nga humesi mavele ya mihandle loko mi mbarile ni nga humesi cleavage ni kombe ni ta pfala that's why va nge ku kumi la because bibele is a school master a va na nawu ku za va nga vi na nawu i ku nawu lowu a wu kona hala ndzeni ka vona amen va nge twisisi va lahlekile va lova mara exikarhini ka vona ku na vana va xikwembu lava swi tivaka leswaku n'wansati u fanele a bloka kahle a nga vi sexually attractive loko o za a va sexy a ri n'wana wa xikwembu i mosi loko munhu a bloka va sexy i prostitute yena vona xikwembu a nga dyondzisi wa sex ku va a navetisa ka swa masangu a famba u navetisa vamanso ka swa masangu u fanekele a dloka a saseka kambe a nga navetisi vanhu swa masangu a nga naveti vanhu hi miri wa ye a nga mbalanga hi ku olova ku tlela ni vanhu hinkwavo laha patweni lava hlanganaka na vona hi buruku ra yena titit fit ku na xin'wana va ri leki inbuteni va ri hina va le matamaka mi kuma va dloketele va siye ni minkava hansi e swa ka sathana leswiya i ti-immoral clothing i mambalelo ya ku nyamisa ya vanhu va ka sathana n'wana wa xikwembu u fanekele a fambela kule na swoho futhi tanihi vana va xikwembu ni munghano wa ku dloka tani mi nga vi na yena mi onha vunghana byebyelebyo a xexelexo xo va ntsumi ya sathana ku ta ta onha laha misaveni ku ta ta oswisa vavanuna se edenomination tikereke te ta vazalwana leti ti endleriwe leswaku ti endliwe hi sathana vanhu va hleketa loko va vite hi xikwembu xi tlhela xi va anointa va yisa laha hi mitsotso leyi ni tinsimu ta ya va fayafaya ni tigospel ni tigospel ta va swi endla leswaku va khuvanganisa vaoswi leswaku va ta ringeta ku phasa ni vana va xikwembu exikarhi ka vona exikarhi ka vona ku na vana va xikwembu lava twaku ku vava vusiku ni xikani va ku mara a swi nga ta va tano vanhu va ka hina ekerekeni vanhu a va dyoki kahle mfundhisi ye wa chumayela mara nga va byeli hi ta ku dyoka exikarhi ka vona ku na vana va xikwembu lava twaku va va vusiku ni nxikani hi madlokelo lawa ya vuoswi hi vanhu lava ku dyoka timinisikete ni ku timanyetela hi maburuku ni ku humesa ticliveji ehandle ku na vana va xikwembu lava twaku ku vava a va swi tivi leswaku va ta endla yini siku leri va nga ta twa this message Brother Story, yes, this is what I've been looking for. This is the truth. Amen. He let on our soul. And then, loyi a nga ri ku ka xikwembu hi ku vito ra yena a ri kona ebukwini ya vutomi loko xikwembu xi tumbuluxa misava a xi ri tswalanga hi vito ra yena hikuva a nga rhandzanga vululami loko a twa leswi a nge swi lavi amen a nge swi amukeli ene swi nge n'wi cinci hi ku a hi swa yena amen phela a hi swa yena leswi leswi i swa vana va xikwembu ni mi byeli leswi ku rin'wana ku hina vana va xikwembu wa hi nga ni byala kuze hi nga ni byala a hi mhaka ya ku bibeleni yi koho vese leyi nge byala xidyoho vafundhisi loko va vutisa va ka denomination vo jikajika va ku a va swi tivi ku ri swi sukela kwini anene amen a yi kona na yin'we yi nge tani ku za yi nga ni byala i mhaka ya ku loko no nwa byala e public relations ya ntirho wa xikwembu yi ta onhaka va swinwi swa byala i va oswi loko munhu mo za mi vona byala a nwa byala ni ku oswa oswa a swi talanga munhu a nwa byala nga oswi ko va wun'we ka thousand ya vanhu amen byala byi endla leswaku vanhu va nghena vuoswini byi endla leswaku vanhu va nga koti ku tikhoma byi endla leswaku vanhu va cinca mahanyelo byi endla leswaku vanhu va va ni vanghana va ku huma endleleni byala byi associated ni vanhu vo ka va nga tivi xikwembu kahlekahle byala byo va swakudya ku fana na cold drink mara n'wana wa xikwembu loko o va xini xa byala a nge he vi n'wana wa xikwembu na xikwembu xi ta n'wi avanyisa etiheleni u ta ya hi mhaka ya yini xana hi mhaka ya ku byala byi onha mahanyelo ya munhu byi onha ni mindyangu byi onha swilo swa ku tala amen that's why vanhu va mabyala va va nwa byala va karhi va oswa hala tikhoneni va hleketa leswaku xikwembu xi ta va twela vusiwana hi siku ra makumu i vazalwana va ka va nga tivi bibele va ri hi ta nghena hi grace hambiloko ni oswa ni ta nghena hi tintswalo hambiloko ni dakwa ni ta nghena hi grace a va yi twisisi va confuse matsalwa bibele yi ri tano bibele yi ri swidakwa hinkwaswo swi ya eku loveni swi ya tiheleni amen n'wana byala we muzalwana dakwa oxa hi vona ku grace yako yi ta endleka a hi yimeleni ku heta ku helela tinyimpi ta mahetelelo ta amagedo hi ya ka judgment day hi ta vonana na wena mzalwana amen hi ta vona ku ya nghena ni vudakwa ni vuoswi na eka mfumo wa xikwembu xa amen hi ta vona ku ri xitepezana yi ta nghena na hi ta vona ku ri emaburuku um swi ta nghena na na na ye phasa wa buruku ra ku manya swinengana leswi

a mi ta swi vona kun'wana laha ka timothy laha ka ya byela timothy a ku ni vavanuna va nga thoki tinopisi that's why mi vona a a va byela laha a ku ni vavasati a va tihlomise kahle hi moya ku olova va nga tibombisi ku tlula mpimo ene va tibombisa hi munhu wa le ndzeni hi munhu wa xihundla xa le ndzeni endzeni ka mbilu hi vululami ni ku titsongahata va nga si bombisi hi hi swa le handle ntsena that's why swi tsariwile matsalweni va ku n'wanuna ka deuteronoma 22 verse 5 a nga dloki xa wanuna wansati a nga dloki xa wansati e timpahla ta ko a to endla nga ku tigaweni kumbe nga ku i i tirhokonyana mara ku ri na pheteni ya xinuna na pheteni ya xisati se paul wa va byela leswaku a-a n'wina vavanuna mi nga ti hundzulisi ntavana loko se manjhe nkarhi nkarhi wu ya wu famba ku ya mahlweni ku fike ku tumbuluka eburuku hi mhaka ya ku i tradition ya xiwestern ri fika ri dlokiwa vavanuna ku ta va ta designer ra n'wansati ra n'wansati problem ya rona i ku n'wansati emiri wa yena a wu fani wa n'wanuna sathana xi ri design ku loko a ri dlokile ri exposa miri wa yena loko o buruka a ri lo design wa ku fana ni xiketi mpela ri nga expose miri wa yena a mi nga ta pfuka mi twe buruku ri tlangiwe ka hela mari buruku ri designiwe specifically ku va ri endla wansati a hundzuka muoswi leswaku n'wansati a ta xavisa emiri wa yehe loko a ri dlokile eswisuti hinkwaswo ni mindlumbu leyi swo manyetela kunene amen sathana xi xi tivile a xi zangi xi a xi xi tiveko lexo dizayina ra muhubuhubu xi lo dizayina mambirhi manharhu mari still na wa ya eli mo ku ma ri kahle nyana la milengeni ku o i mi languta hala kun'wana ya humesa hinkwako amen so xi dizayine special ku ri va tani that's why rhoko yi khoma la makatleni la ku xisuti leswi wa n'wansati leya swani swa n'wanuna swi humele nyana loko swi ka swi khoma la tinyongeni buruku ri onha swilo amen that's why rhoko yi kahle that's why loko va dyoka eswiketi swin'wana a swi tshamiseki kahle vavasati van'wana va na miri lowukulu ni loko a dyoka rhoko swa tikanyana amen se ma swi vona vana va xikwembu se swi lava va dyoka kahle vana va xikwembu amen hayi hi mhaka ya ku vito ra xo i buruku hayi hi mhaka ya ku xi nghenisa milenge mimbirhi ku fana ni le ra n'wanuna a-a xidyoho xa ku i mhaka ya exposure amen i mhaka ya ku va ri hlula munhu wa vonikela loko a dloke buruku ku vonikela hi i xikini xikini a hi nchumu amen wa vonikela miri wa yena shape xi exposure amen shape ya n'wansati yi designwe ku yi va sexually attractive e shape ya n'wansati yi dizayiniwa ku a va sexually attractive yi voniwa exihundleni hi nuna wa yena ku va ri xihundleni a swi voniwi hi vanhu mapatweni amen se va endla hinkwaswo va swi endla mari va kala judgment a va swi koti ku avanyisa between right and wrong lack of judgment i vufarisi lack of judgment i vuzalwana u fanele u n'wi rizinela nhloko yi za yi pasa u n'wi komba u n'wi jikajikisa tivhese ta hundred ku ri ku a swi twisisaka leswaku ehe a miniskete i xidyoho hi ku u kala judgment he lacks the spirit of judgment emihleketweni ya vona i xipirit xa vuzalwana amen so ni kombela vana va xikwembu emeseji lowu lowu a wu twaka a wu amukela a wu teke a ya wo hangalaka a lwa ni xipiriti xa vuzalwana ku nga vufarisi bya namuntlha amen e tikereke leti ta mavito ti nga tumbuluxiwa va jack fire tabernacle eh, eh, hamilton matebula fire tabernacle eh, richard mushwana international ministry hikuva swi na mavitovito ya so ya ka sathana i mavito ya xivandzana emirini wa xivandzana a va rhumongi xikwembu va hembi la ku va va tlhetetela mavito lawa i mhaka ku xipiriti lexi nga le ndzeni ka vona xa va susumeta leswaku va tshwa tikereke mavito leswaku va ta hetisisa vuprofeta bya nhlavutelo hi mhaka ya ku e vito ra xivandzana i vito ra kereke e nomboro ya xivandzana i doctrine ya kereke loko va nga ha thwi vito va sala na doctrine ku fana na leswiyani ya mukhombisa ni ku va jehovha witnesses e kereke ya vona a yi na vito later day saints a va na vito seven day adventist a va na vito mari e dyondzo ya vona i nomboro ya xivandzana because nomboro ya xivandzana yi le endzeni ka mombo mi hlaye king james yi ri the number of the beast in the forehead not on the forehead in the forehead loko va fika va yi translata va yi vonyavonyile liya ya xichangani va ku e-, e-, emombyeni a fanele va ti endzeni ka mombo hala ndzeni ka byongo bya munhu emihleketweni ya munhu amen hi laha nomboro ya xivandzana ya kona i doctrine ya ku hambuka ya sathana amen so e doctrine leyi ya ku hambuka leya sathana leyi yi kona tikerekeni leyi amen tin'we a ti na mavito mari ti khome yini as doctrine ku nga yini nomboro ya xivandzana loyi a nga ri ki na nomboro ya xivandzana kumbe vito ra xivandzana a nga pfumeleri ku xava hambi ku xavisa amen sweswo leswi nkarhi wa tribulation amen tikereke leta mavito hinkwato leti i tikereke ta sathana i sathana a nga endla leswaku ku va ni mavito that's why ni tidoctrine ta ko ti hambukile it's a sign number one ka revelation 13 loko va va hi kombisa e doctrine ya sathana ya xivandzana the sign number one amen xi na mavito mirini wa xona phela miri wa kreste a wu na mavito that's why loko hi vona hala ka hlavutelo va vulavula hi xinyimfana a va ri xinyimfana xi na mavito mirini wa xona miri wa kreste i kereke i kereke misava hinkwayo e kereke ya kreste misava hinkwayo a yi na mavitovito ku fana ni ti-tattoo amen mari miri wa xivandzana u na mavito mavitovito ya tikereke emisava hinkwayo amen va ri karhi va hambuka va karhi va dyondzisa etidyondzo ta ku hambuka va ri karhi va dyondzisa vavasati leswaku va nga ha hloniphi vavanuna va vona va teka wansati va teka mhani muxana va ku mfundhisi wa mehe mapapa Look, my, my wife is my pastor, suna sense man. Mfundisi murhangeri is the head of a church. And nsati wa mina a nge pfuki a ri nhloko ya mina mina ndzi nhloko ka yena le kaya le mutini wa mina leyi ni kwala amen a head of a church is a man amen ku nge vi wansati se va vonyetele va onhetela hi tidyondzo ta ku hambuka ta madimoni va tlhela va vula leswaku xikwembu i vunharhu bya tilo a swi kona ebibeleni lava nga tsala leswaku xikwembu i trinity i vunharhu bya tilo vo lo tumbuluxa hikuva va nga yi twisisi matewu 28 verse 18 loko a ku va khuvula hi vito ra tatana ni ra n'wana ni ra moya lowu kwetsima va hleketa leswaku xikwembu i swinharhu ku na xikwembu n'wana xikwembu tatana xikwembu moya swi swa ku yini swo teleswo u phupula ngopfu mani xikwembu i xin'we yesu swona xikwembu i munhu wun'we i xikwembu ye jehovha o testamento ro dloka miri amen e yesu loyi a famba switarateni leswiya swa jerusalema i xikwembu hi xiviri vukwembu hinkwabyo byi laha ndzeni ka munhu loyi a fambafamba laha he had the spirit of god in fullness xikwembu a xi helerile laha ku yisiwa xikwembu He, he, the Spirit was not given to him in measure. It was given to him in full. Amen. Eka mina kuna eh, Xikwembu. That's why this Xikwembu with a small g. I'm a small God. Amen. Xikwembu with a small g. G-O-D. Xikwembu. Loko mi misala hlanganisa sala X leya leyitsongo. Xikwembu. Small letter, no capital letter. Amen. Xikwembu ndzi Xikwembu mina. Amen. But with a small g. N'wana wa Xikwembu i Xikwembu lexitsongo nyana. hi mhaka ku molo kwetsima u nyikiwe ka yena hi mpimo eka jesu a nga nyikiwangi hi mpimo vana va xikwembu i xikwembu loyi a rila i miri lowu xikwembu a xi nghene ndzeni ka wona egetsemane amen se vana va xikwembu a hi fambeni hi ya chumela this gospel do or die a hi fambeni hi ya chumela this gospel leswi endlaka leswaku van'wana va twa ntiyiso lowu kambe va nga wu teki i mhaka ya leswi vanhu va nga ri ki brave People are not brave enough to accept the message of God. Amen. vanhu va chava va chava ku lahlekeriwa vanghana na vaxaka va chava ku ku disappointa vafundhisi ni vanhu se mina a ni chavi i am brave braver than a rock amen u ta n'wi kota njhani munhu wo ka nga chavi ku fa xana hi ku mi a ni chavi ku se munhu wa ku chava ku fa a nga swi kota ku ni feyisa na how can you face me ku va u chava ni rifu ni vafundhisi va ku va chava rifu va chava enilitlisini va chava daswa va rhandza mali daswa va lava ku hanya fresh soft u chava ni ku tikhomela bibele lowu ta tlakuleriwa bibele a yi dyo khomeriwa bibele no pi mari u hinkwaswo la ku ta endleriwa swona amen amen ho tikhomela ni bibele amen so no vula bele ku ri va rhandza swilo leswi swa le henhla hinkwaswo u rhandza ku va ni malandza vanhu lava fake va malandza ya ye vanhu lava hinkwavo hi mhaka ya ku a nga tivi xikwembu u rhandza vukulukumba ye u ti hundzule xikwembu amen vanhu va swi landzelela va swi landzelela va hleketa leswaku va khandzela xikwembu kasi va gandzela sathana amen a ku ri eluka 11 hi te vhesi mani kambe hi vhesi vhesi 42 ya na yi vona yi ti pfurile bibeleni vhesi 42 evhese leyi fana ni yin'wana yi nga le ka matewu 23 vhesi 23

not justice amen because judgment i ku va munhu a tiva ku hambanyisa ka leswo lulama leswo biha is the power of discernment amen a kota ku avanyisa se vanhu lava va koti ku avanyisa va na power ya discernment because a va na moya wa xikwembu va na moya wa satan hosi a hi katekisi a hi yimeni milenge